An dat ass schonn e politesch krasse Moment, fannen ech, datt csv sech komplett hirem lénke Fligel debarrasséiert. Well et ass e bëssen, dat ass awer e bësse Bullshit, dee Wokismus a Wierklechkeet, dat ass esou eng Erfindung, wou de Xavier Bettel och do wëllt alles opraumen am ONGs-Milieu an alles erëm wëllt a Fro stellen, wou d'Leit panikéieren. Wéi de Fred Keup dat gewuer ginn ass, ass e wutentbrannt de Stull duerch d'Géigend gehäit, huet d'Chamber-Plenière verlooss.
Den David Wagner an ech, de Marc Baum, ënnerhalen eis haut an dëser éischter Episod iwwert déi aktuell politesch Sujeten, wéi mir se gesinn, wéi mir se erliewen. Mir duechten, datt d'Vakanz sou lues géif ufänken an et geet awer nach weider an et sinn nach Kommissiounen an dës Woch war och nach eng Kommissioun e bëssen en urgence wéinst der Caritas, well do ass eppes jo geschitt an du waars an där Kommissioun dobäi, déi war net. online, also d'Leit konnten mhm. net kucken. Vläit kannst du bëssen och erzielen, well ech war och net dobäi an d'interesséiert mech souguer o bëssen.
Ma ja cool interesséiert Këmmech all schneide. Ja ja, du war du war eng Kommissiounssitzung, well äh, bach menggen jiddwereen ass. Äh, Iwwerrascht ginn, wéi bemol iwwer rtl d'Nouvelle koum, datt d'Caritas iwwer 60 Millioune geklaut soll kritt hunn, datt et komplett onsécher wier, wéi et elo soll virugoen. An déi éischt Nouvellen, déi mer dono héieren hunn, war, ah, d'Regierung kuckt awer, datt all déi Aarbecht vun der Caritas weidergeet. An et waren éischter esou Messagë vu Support. An du an där Kommissioun, dat éischt, wat de Luc Frieden sot, war, D'Caritas ass net de Staat. Dat heescht, d'Caritas huet e Problem an net de Staat. Wow, dat huet en esou zimlech bäi all Fro, déi en do gestallt krut, ëmmer erëm als éischte Saz gesot, bis ech em dann du geäntwert hunn, Mee d'Caritas mécht lauter hoheetlech Aufgaben am Optrag vum Staat. Also ass et dat, wat een haut nennt Para-Stat. Dat heescht, et sinn duerch international Konventiounen, déi mer ënnerschriwwen hunn, duerch europäescht Recht, duerch aner Elementer maache si déi Aufgaben, déi eigentlech de Stat misst maachen. A wa si e Problem hunn, ma dann, mengen ech, huet awer och de Stat iergendwéi e Problem. An dee ganzen Discours, deen dono komm ass, ass drop erausgelaf, fir ze soen, ma d'Caritas kritt elo vun der Regierung keng Sue méi an dat Eenzegt, wat mer maachen, mer kucken déi Aarbecht, déi se maache mat de Flüchtlingen zum Beispill, mat der Betreiung vun de Foyeren, déi probéiere mer weiderzeféieren. Do gëtt elo eng nei Struktur geschaf, wou déi Leit, déi dann do schaffen, iwwerholl ginn. A fir de Rescht soll d'Caritas kucken, datt se eens gëtt. Ech fannen et zimlech krass, well et iergendwéi näischt anescht heescht, datt d'Regierung d'Caritas elo ausbludde léisst an datt se domadder iergendwéi dee ganze Volet vun, deen awer d'CSV ëmmer hat, vu sou engem Lénkskatholizismus, vun awer karitativer sozialer Aarbecht, datt se dee komplett iwwer Bord geheien. An dat ass schonn e politesch krasse Moment, fannen ech, datt d'CSV sech komplett hirem lénke Fligel debarrasséiert. Ech ënnerstellen dëser Regierung och e bëssen, wat si sech ënnert enger ONG virstellen. An do kéinten och nach iwwert de Xavier Bëttel schwätzen als Kooperatiounsminister. Fir si muss et just eng Struktur sinn, déi vläit just nëmme karitativ Saache mécht, héchstens, an awer och net ze vill politesch gëtt, well esouguer d'Caritas, natierlech mécht d'Caritas eeben, betreit Flüchtlingen, betreit Wunnengen, och déi intergénérationnel sinn, ganz vill esou Saachen, si bréngen awer och e Sozialalmanach eraus, deen och ganz nëtzlech ass, mir benotzen deen jo och, wou Daten dra sinn, si maachen och eng Kritik vum, muss een net mat allem averstane sinn, mee si maachen awer och eng Kritik vum ekonomesche System zu Lëtzebuerg, datt net alles esou fantastesch ass. An ech hunn den Androck, datt e Luc Frieden, deen huet dat net gär. An duerno mierkt een och, bah, wann de Xavier Bettel och do wëllt alles opraumen am ONGs-Milieu an alles erëm wëllt a Fro stellen, wou d'Leit panikéieren, well Ech mengen, fir si eng ONG, dat misst sou eppes sinn ewéi de Lions Club, dat ass och dat, wat si kennen, allez, eng kleng Schoul bauen iergendwou an Indonesien fir e puer Kanner an esou weider, mee mir halen de Bak. Mee soubal d'ONGe soen, jo, mee okay, mir baue vläicht och Schoulen an esou weider, mee et ginn och Inegalitéiten an déi Inegalitéiten hunn vläicht och mat, mat ekonomesch Systemer ze dinn, vläicht och mat der Lëtzebuerger Finanzplaz ze dinn, et cetera, dat gefält hinnen net, da gëtt et ideologesch an esou weider. Ech hunn den Androck, datt se wëllen hinnen dat do e bëssen ze spiere ginn, well dat freet wierklech schockant ze gesinn, wéi de Frieden do ëmgeet mat der, mat der Caritas an net mat de Banken. Deemools, wou e Finanzminister war, do huet e vill méi séier gehandelt. Jo, jo, also wann d'Caritas eng Bank wier, da wier se scho laang grad. An dat, wat jo krass ass, ass, datt Ech iergendwéi sinn domat der soen, d'Caritas ass net systemesch oder net systemrelevant. An ech mengen, datt et komplett déi selwecht Ligne ass, déi de Frieden och schonn 2008, 2009 verdeedegt huet, wou och eng ONG oder ONGen e Rapport gemeet hunn, de Falk-Rapport, wou et drëm gaangen ass, a wéi wäit eis ganz Finanzplaz zum Misär an der drëtter Welt bäidréit, an datt all déi Suen, déi mir an d'Kooperatioun stiechen, datt dat just e Brochdeel dovunner ass, vun deem Schued duerch Steierevasioun op Lëtzebuerg, deen an deene Länner geschitt. An d'Reaktioun vum Luc Frieden, deen dee Moment Finanzminister war, war grad esou krass, datt direkt gesot ginn, Wann déi elo sech net ginn, dann dréine mer dem ganzem ONG-Secteur d'Suen zou. An dat geschitt och hei. Ech mengen du kanns och vläit e bëssen erzielen, den, den, beim Xavier Bëttel ass et jo am Fong net vill anescht, ne, wéi si, wéi si mat den ONGen ëmginn, wéi si d'Aarbecht vun den ONGen iwwerhaapt gesinn, ou wou se soen, dat do ass net interessant. Jo, jo, jo, et ass, den, den, den, de Xavier Bëttel gëtt Kooperatiounsminister, en huet dann eng éischt Versammlung mat de Vertrieder vun den ONGen an e seet dann, voilà, do ginn déi, Et muss ee wëssen, d'ONGen, déi funktionéieren, déi hunn Accord-caderen, déi op e puer Joer lafen. Dat brauchen se och. Si brauchen eng Planungssécherheet. An dat ass kee Larifari, hein. Also si mussen do déck Dossieren ficeléieren. Si hu Missiounen, si kréie Sue vum Staat, fir gewësse Saachen ze maachen. Si stelle vill Leit an, déi verschidden Tâchen hunn. An op eemol kënnt de Bëttel an e seet, Ech stellen dat alles a Fro an e versteet och gewësse Saachen einfach net. Ech mengen, ewéi zum Beispill, ech verstinn net, datt eng ONG CDIe brauch fir Kommunikatioun ze maachen, well hien, ee stellt sech dann esou iergendwéi vir, du méchs eng Campagne vu sechs Méint, also brauchs de e Publicitaire Et ass kee publicitaire, Kommunikatioun ass och Opklärung maachen. Dat kann och heeschen an de Schoulen Opklärungen ze maachen. Also et ass net alles, also d'Leit vun ONGe soen och net, et ass alles perfekt, si wéilten och nach Saache maachen an esou weider, mee du brauchs, dat ass eng richteg edukativ Aarbecht, déi ee muss maachen. Dofir brauchs de Leit, déi si forméiert dofir an déi och net op CDD lafen. Enfin, dat ass e Beispill, et sinn immens vill esou Saachen, Duerno, bon, mir hunn, mir haten och eng Kommissiounssëtzung, do hu mer e bëssen hefteg och gestridden. Duerno ass de Bëttel zréckgeruddert, et war an der Plenière, seet, Nee, nee, elo maache mer Aarbechtsgruppen, elo diskutéiere mer iwwer Saachen. Et weess kee esou richteg, wouriwwer soll diskutéiert ginn. Et gëtt iwwer eppes diskutéiert, déi Accord-cadren, déi daueren nach ee Joer an esou weider, da kucke mer weider. Nëmmen vill, also et si wierklech ONGen, déi waren a Panik, si si Leit, déi hu sech dann d'Fro gestallt, Maja, da kënne mer iwwerhaapt nach Leit astellen? Muss ech muss ech kënnegen et cetera? Muss ech eng nei Aarbecht sichen? Esou wäit geet dat, wann een egal wat mécht. An elo musse mer kucken, wéi et weidergeet. Mee ech mengen, Si hätte léiwer nëmme Lions-Coupen. Voilà, dat ass dat, wat hinne gefält. Dat ass eeben och dat eenzegt, wat DP an CSV-Leit anscheinend kennen, fir sech e gutt Gewëssen ze kafen.
Mer kënnen och vläicht eng kleng Fëmmpaus maachen, oder? Jo.
A propos Parteien, déi sech opléisen, Et gëtt eng Partei, déi sech zur Zäit net opléist, leider. Dat ass d'ADR. Mee.
Jo, mee gläichzäiteg hunn awer d'Gefill, datt se Opléisungserscheinungen huet, hein. Also, Den elo mat deem Stefano Kartheiser gaangen ass, deen nach iergendwéi probéiert huet, dat Ganzt an en zwar stramm rietskonservativen Discours zesummenzehalen, huet elo d'Gefill, dat geet esou zimlech an all Richtung. Den Tom Weidig, dee gär hätt, datt mer zu Lëtzebuerg an d'Atomenergie eraklammen, en den Ersatz vum Fernand Kartheiser, dee bis elo éischter duerch seng ausgesprachen Esoterik opgefall ass, De Fred Keup, deen ausser d'Lëtzebuerger Sprooch, déi en net terribel gutt schreift, keen anere Sujet huet. Also wou do d'Kohärenz op laang Siicht bleift, dat wäerte mer, mengen ech, am nächste Joer nach gesinn, ob et do iwwerhaapt eng Kohärenz gëtt oder ob dat och e Club ass vu lauter Individualisten, déi iergendwéi just eng Gehässegkeet par rapport zu de Mënschen zu Lëtzebuerg hunn, déi se zesummenhält. Jo, en plus, à propos Kohärenz, do ass hir Presidentin, d'Alexandra Schoos, dat ass jo och e bësse gehäit, well dat huet ee jo gesinn, et gëtt agelueden um rtl, um Radio, nodeem se Presidentin gëtt, an da muss et erklären, wat dorunner esou schlëmm ass, un deem sougenannte Wokismus, dat wat si do erfonnt hunn. An si, ech mengen, déi Fra ass tatsächlech och net homophob. och wa se an enger homophober Partei ass, dofir hat se och Schwieregkeeten dat z'erklären, well et ass e bëssen, et ass awer e bësse Bullshit dee Wokismus a Wierklechkeet, dat ass esou eng Erfindung, bon, de Kartheiser dee krut dat e bësse méi esou kohärent duergeluet, mee och mat falsche Wourechten et cetera, dat si mer gewinnt, mee soubal een, dat ass jo dat wat interessant ass, soubal een ufänkt e bësse méi konkret ze ginn, erkläert eis elo, wat ass dann de Problem? dann kënnt näischt. Ja. Äh, kann, kannst dich nach daran erinnern hun die eng 10 äh, fir hun äh, ah, ich mein, sechs Wochen wo die Gréng eng mhm. Motion ragin hatten, die mir auch äh, mat unterstützt hun, wo drin gangen ass dat äh, national Feierdag an der Philharmonie bei der Zeremonie, dat äh, d'Frauen nëmi solle virgeschriwe kréien, dat ze mussssen eng Rob kucht äh, droen. An ähm, Joel Welfring vun den Gréngen ass du mat der och bei d'Alexandra Schoos vum ADR gang an d'Alexandra Schoos huet dat doch mat ënnerschriwen. Mhm. A wéi de Fred Keup dat gewuer ginn ass, ass e wutentbrannt de Stull duerch d'Géigend gehäit, huet en d'Chamber plénière verlooss, well deen natierlech net akzeptéiere konnt, datt eng Fra fënnt, datt d'Zäit vun der Bevormundung, wéi ee sech muss undinn, fir iergendwou hinzegoen, eriwwer ass. Also ech mengen, do gëtt et schonn awer och nach e bësse Sprengstoff fir d'ADR. Jo, jo, jo.
Mir hate jo och, voilà, dass elo awer eng nei Konstellatioun an der Oppositioun, mat der adr schaffe mer net zesummen, mee mir hu scho Motiounen ënnerschriwwen, zesumme mat de Gréngen, zesumme mat der LSAP, och mat Piraten an esou weider. Voilà, dat heescht, dat. d'Leit kréien dat net ëmmer esou richteg mat, wéi dat ofleeft. Also et ass awer schonn heiansdo, voilà, et gëtt eng, et ass iergendeng Fraktioun, déi proposéiert eng Motioun. Meeschtens schécke se eis se, ob mer averstane sinn, fir se matzënnerschreiwen. Heiansdo maache mer dat, heiansdo maache mer dat net. Mir maachen dat jo och heiansdo, wou mer hinnen och, voilà, dat heescht, dass, Et gëtt e puer Beispiller a leschter Zäit, wou mer dat och esou gemaach hunn. Jo, du has virdrun vun Logement geschwat. Do hate mer jo en Amendement fir d'Gesetz, wou et notamment ëm d'Frais d'agence gaange sinn, wou d'Regierung jo gehat huet, datt se hallef an hallef ass. A mer mengen, et ass de Besteller, also deen, deen e Service freet, dee se muss bezuelen, ob dat elo de Locataire oder de Proprietär ass. Meeschtens ass et natierlech de Proprietär. A mer hunn en Amendement geschriwwen, wou mer draschreiwen, mee et ass deen, deen e Service an Optrag gëtt. An do hu mer effektiv och d'Ënnerstëtzung vun de Gréngen a vun der LSAP gehat. Mer hunn och virdrun mat hinne bëssen diskutéiert, wéi mer dat genau maache kënnen, datt dat wierklech och ka vun hinne gedroe ginn. A mer sinn do relativ séier zu engem, zu eppes komm, wat, wat, wat wierklech eis komplett entgéint kënnt, wat eis Richtung ass a wou mer dann och konnten zesumme mat hinnen déposéieren, datt, muss ech jo soen, net ugeholl gi mat de Stëmme vun der csv, vun der DP an alt erëm eng Kéier vum adr. Jo, Jo, jo, deen, an dat muss ee bedenken, also et geet drëms awer de Locatairen, also de Leit, déi am mannste verdéngen hei zu Lëtzebuerg, déi, datt drëms geet, datt si u sech gehollef kréien. A wann et drëms drop ukënnt, d'ADR ass ni op der Säit vun de Leit, déi am mannste verdéngen hei am Land. Si maachen zwar esou wéi wann, mee an der Chamber kann een dat systematesch, systematesch nopréiwen, bei all Vott, d'ADR ass ëmmer op der Säit vun de Räichen a vun dëser Regierung. Ja, ja, ja. Jo, mir hunn e Beispill, dat ass zum Beispill, wou mer och eng Motioun déposéiert hunn, wou mer wollten, well d'Regierung wëllt jo kee Mietdeckel maachen, oder si hu gesot, mir wäerten eng Kéier eng Proposi, e Projet de loi maachen mat engem Mietdeckel, plus ou moins, dat weess een net esou richteg, mee dat dauert nach, dat dauert ee Joer, zwee Joer, dräi Joer. weess een net, vläit kënnt et och ni. A mir hunn einfach gesot an enger Motioun, ma soulaang dee Mietdeckel net kënnt, da muss se mat Loyeren afréieren, da solle se net méi eropgesat ginn, se si schonn héich genuch an d'Leit komme souwisou net méi no. An dat hu mer och scho gemaach, wärend der Covid-Zäit ass dat jo och geschitt. An do en plus, d'Proprietäre verléiere jo u sech näischt, si kréie weiderhi scho relativ héich Loyeren, et ass just, datt d'Locatairen dann net nach méi arem ginn. Ween ass dergéint? D'ADR nach eng Kéier. En anert Beispill ass d'Finanzplaz. Jo. Also op zwee Niveauen, Op der enger Säit setze si ekonomesch och komplett op d'Finanzplaz, dat heescht all d'Steiererliichterunge fir d'Kapital ënnerstëtze se. Si gesinn d'Finanzplaz als dee grousse Motor vu Lëtzebuerg. Gläichzäiteg si se awer iergendwéi géint Wuesstum. Se wëllen net, datt Lëtzebuerg wiisst, ausser d'Finanzplaz, also alles, ausser alles dat wat méi oder manner krätzeg Geschäfter sinn, a si ënnerstëtzen och, wat fir si jo ganz komesch ass, si hu jo e grousse Problem mat der Immigratioun, mat enger Immigratioun hu se kee Problem, dat ass déi vun deene Superräiche, vun deene Megatalenter, déi dann op Lëtzebuerg sollen ugezu ginn, déi aus der, aus egal wéi engen Géigenden, aus Indien, fir dann hei zu Lëtzebuerg op der Finanzplaz kënnen ze schaffen. Dat heescht, si ënnerstëtzen d'Regierung doranner, Wann zum Beispill déi Leit se manner Steiere bezuele solle wéi aner Leit, wéi d'Lëtzebuerger oder déi Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen. Ech mengen, dat si sou konkret Beispiller, wou ee gesäit, dass wierklech och eng Partei just fir déi, just fir déi Déck ass. Se maachen Demagogie just géint déi kleng Leit, géint déi Leit, déi zu Lëtzebuerg schaffen. Jo, dofir si se jo anscheinend och géint de Sozialismus. Dat wonnert eis net. Rietser si géint de Sozialismus, mee dat Bescht ass, Et gëtt quasi néierens, also mir liewen net an enger Gesellschaft, ech kann, ech mengen, mir kënnen dat net soen, datt se sozialistesch wier. Dat heescht, si, si, si molen och nach esou, esou, si mole sech esou eng Gesellschaft zesummen, déi vermeintlech sozialistesch wier, dat heescht an eisen Aen, dat géif jo bedeiten demokratesch a gerecht, An a Wierklechkeet hu se dat net gär. Also éischtens liewe mer net am Sozialismus, dat ass absurd esou eppes ze behaapten, mee si mengen dat. Et weess een net, also just de Frieden a Bettel maachen anscheinend Sozialismus zu Lëtzebuerg, dat ass jo de grousse Kampf vun der adr. Si komplett geckeg. An anerersäits, wann ee se wierklech beim Wuert hëlt, Sozialismus ass Demokratie, Sozialismus ass Gerechtegkeet, esou wéi mir et verstinn, an dogéint ass d'ADR, an dat ass jo och kee Wonner. Jo, si fannen ech och, datt datt eise ganze Rentesystem just esou sozialisteschen Dirigismus wier. A wat mat de Rentereserve geschitt, do elo wou elo minimal Kritären agefouert gi sinn, datt Mënscherechter musse respektéiert ginn, datt Aarbechtsrechter musse respektéiert ginn an deenen Investissementer, déi mat deeër Rentereserve geschitt. A si fanne si fannen dat sozialisteschen Dirigismus. Do misst kinnen einfach de fräie Maart investéieren, dat heescht alles an egal wat investéieren, och a Produiten, déi, enfin, déi amgaang ass eis eis Welt futti ze maachen, dat heescht an an Kohlekraaftwierker an esou virun. An d'Waffen. An d'Waffen, jo, voilà. Lëtzebuerg misst elo onbedéngt verstärkt an d'Waffenindustrie investéieren, well iwwerall op der Welt Krich ass a well een dann domadder méi Benefice mécht. datt mer awer gläichzäiteg a mat esou Investissementer am Gaang sinn, déi Welt ze zerstéieren a virun allem d'Welt vun den zukünftege Generatiounen ass deene virun allem Häre vun der adr zimlech egal. An och, ech mengen, an där ganzer Debatt ronderëm d'Rentereform, déi elo am Hierscht wäert op eis duerkommen, dat gëtt, mengen ech, ganz spannend, well een do och schonn esou Frontlinne gesäit, sech awer op. deen engersäits effektiv déi riets Regierung plus adr an op der anerer Säit hues de dann Gréng, LSAP, mer a wou och d'Fro ganz spannend gëtt, wéi déi eenzel sech positionéiere wäerten. Also am Ufank an der Kommissioun, wou dat dann presentéiert ginn ass, jo mer mussen eng strukturell Reform maachen, well soss geet alles, soss ass dat alles net méi finanzéierbar, dat wat zënter 40 Joer gesot gëtt, an et ass nach ëmmer finanzéierbar, muss ee just déi richteg Quelle siche goen. Do war et, do ass et wierklech an der Kommissioun och esou zu enger Allianz komm e bëssen tëschent der LSAP an eis. Just de Problem ass, datt déi lescht grouss Rentereform, déi strukturell Verschlechterungen duerchgefouert ginn ass, datt déi vun der LSAP ausgaangen ass an deem deemolege Minister Mars Di Bartolomeo, deen dofir responsabel ass, datt deemno wéi an e puer Joer d'Allocation de fin d'année ewechfält. d'Upassung un d'Lounentwécklung ewechfällt, all déi Saachen, déi wierklech eis Rente staark maachen, deen elo zum gréisste Kritiker vun enger weiderer Reform geet. An do an der Kommissioun oder och no der Kommissioun am Gank schwätzt ee jo awer mateneen. Do ass et scho ganz komesch a spannend ze kucken, wéi d'LSAP sech dozou wäert positionéieren, well eigentlech, geet et elo dorëms, datt mer musse kucken, deen, déi Märt, déi si virun zéng, zwielef Joer gebaut hunn, fir déi erëm rizebéien. An op där Märt, déi si gebaut hu virun zéng, zwielef Joer, kann d'riets Regierung och elo handelen. An d'Martine Deprez vun der, vun der csv seet näischt anescht, Jo, jo, déi Reform war gutt, mer mussen just nach vill, vill méi séier maachen, wéi se eigentlech geduet war. Also et war geduet, datt 2052 se voll gräift an si seet dann, ma nee, da muss mer kucken, datt se schonn vill, vill éischter gräift. An dat gëtt spannend och ze kucken an engem Riets-Lénks-Verhältnis, wéi d'LSAP sech dozou verhält. Gesäit d'LSAP an, datt ee komplett anere Wee muss goen, nämlech kucke fir d'Finanzéierbarkeet, datt een nei Recettë kritt? Oder wëll se op de Wee matgoen, datt se seet, nee, mer musse Verschlechterungen un de Leeschtunge maachen? An dat gëtt eng Orientéierungs, mengen ech, Debatt innerhalb vun der LSAP, déi fir eis ganz interessant ass, well dorobber wäert sech weisen, a wéi wäit d'LSAP wierklech zu enger fortschrëttlecher Lénker nach weider gehéiere wäert. Dann hu sech jo geschwë Vakanz. D'Chamber, d'Kommissiounen kommen am August net méi zesummen. Dat wäert dann mat der Rentrée Mëtt September erëm lassgoen. Am Oktober kommen och erëm D'Plenièren an, bon, et sinn nach déi puer lescht Méint vum Joer 2024, déi wäerten awer nach eng Partie Saache mat sech bréngen. Mir ware lo bei de Pensiounen, mir hunn doriwwer geschwat an dat ass warscheinlech ee Sujet vun der Rentrée och. Absolut, ja. Ech mengen, datt et dee grousse Sujet gëtt. D'Regierung huet jo ugekënnegt, datt se wëll net méi mat de Sozialpartner, Gewerkschaften virun allem, schwätzen, mee mat der grousser Populatioun. Bal dozou ziele mir eis och a mir wäerten och do am Hierscht wierklech aktiv ginn. An ech mengen, datt een am Hierscht och wierklech, wat d'Pensiounsreform ugeet, relativ vill vun eis héiere wäert. Dat gëtt eng grouss, dat, un där Pensiounsreform hänkt d'Verständnis vum Sozialstaat zesummen, vun der Aart a Weis, wéi mir hei zu Lëtzebuerg zesummeliewen, vu sozialer Sécherheet, déi enorm wichteg fir eis ass. An do wäerte mer sécher drop zrëckkommen. Mee ech mengen, grad esou wéi all déi Froen ronderëm Verdeelungsgerechtegkeet, hein, iwwert déi mer och schonn, déi mer och schonn ugeschwat hunn, David. Jo, jo, jo, well, bon, wéi gesot, de Gilles Roth, deen huet jo och schonn eng Partie Mesurë presentéiert, wat, wat d'Steierpolitik ugeet. A mir, mir schwätze jo vun Ëmverdeelung vum Räichtum. Dat ass, fir eis ass Steierpolitik dat. Dat heescht, datt de, innerhalb vum Salariat schonn ëmverdeels, dat heescht, dass du och schonn, ma ja, eng, eng aner Progressioun aféiers am Steierbarème, dass du de Spëtzesteiersaz eropsetzt, dat heescht, soss näischt wéi déi, déi vill verdéngen, awer méi solle contribuéieren, an déi, déi mëttel-, vill oder wéineg verdéngen, sollen natierlech och Steiere bezuelen, mee an deem Mooss, datt se kënnen gutt liewen. Dovunner ofgesinn si mir jo och nach fir eng Erhéijung vum Mindestloun, also dat däerf een och net vergiessen ze soen. A mir sinn natierlech awer och dogéint, géint all déi Steierkaddoen, déi guer näischt bréngen, déi guer näischt bréngen fir Betriber oder eben och déi Niche fir räich Impatriéen, wéi se dat nennen, dat si just Steierperten. Dat heescht, mir wäerten och elo mat deene Reformen, also de Stat muss een iergendwéi finanzéieren, iwwer eng hallef Milliard pro Joer verléieren. Mee mir brauchen déi Suen. A mir si justement der Meenung, datt de Stat sech muss weider finanzéieren, fir zum Beispill eng Logementspolitik ze maachen, ënnert anerem fir Crèche, fir aner Servicer, aner Servicen opzebauen, well d'Bevëlkerung wiisst an d'Bevëlkerung brauch ëffentlech Servicer, well et si jo nëmmen déi Räich, déi keng ëffentlech Servicer brauchen, mee eng gratis Crèche, eng gratis Kannerbetreiung zum Beispill, bezuelbare Wunnraum, dat ass fir d'grouss Majoritéit vun der Bevëlkerung do. An dat huet e Käschtepunkt, zemools wann ee Qualitéit wëllt, wann een och d'Leit wëllt gutt bezuelen, d'Enseignanten an esou weider. An d'Sue sinn do an da muss ee se och do siche goen. An da wäert och nach déi grouss Inconnue, dass de Budget, well dës, mir hu schonn zwee Budgeten dëst Joer ofgestëmmt, also e bësse speziell, zwee Mini-Budgete wann ee esou wëll, mee elo wäert am Oktober dann schonn deen éischte richtege Budget fir d'nächst Joer presentéiert ginn an dat wäert dann debattéiert ginn an ugeholl ginn, oder vläicht net, wie weess, am Prinzip schonn, vun der Majoritéit am Dezember. A mir wëssen nach net esou richteg, a wat fir eng Richtung et wäert goen. Wëlle se wierklech vill sträichen oder net? Dat gesi mer. Also et muss een oppassen. Also mir sinn awer och scho gespaant ze gesinn, a wat fir eng Richtung dat wäert goen. A wat ganz wichteg ass, e leschte Punkt, dee mer wäerten no vir bréngen, ass, Mir hu jo eng Propos gemeet, fir eis Verfassung ze änneren a fir d'Recht op Ofdreiwung an eis Verfassung anzeschreiwen. Dat wäert och am Hierscht virugoen. Dat ass, mengen ech, e Kärelement vun enger Politik, wéi mär se verstinn, vu Selbstbestëmmung, vun notamment de Fraen iwwert hiren eegene Kierper. Do wäerten d'Debatten och am Hierscht weidergoen an dat wäert fir eis eng ganz, ganz wichteg, och gesellschaftlech Erausfuerderung sinn.